for on top di bobrisky mata di committee don come out to come yarn us say dem go visit di lagos state offices of di two agencies dem on monday october 21st 2024. di nigeria ikoloba police tok-tok pesin wey be acp olumira adejobi don come post dis picture of di old police barracks as im come tok say dem go scatter dis old one to build dis new one wey im post dis picture just to change di face of di nigerian police barracks. di enugu state government e don come talk say dem go put mortuary tax system wey be say dem go dey make money from anybody wey be say e go carry their family members dead body take put for inside mortuary say because dem wan discourage people to dey put dead body dem for inside mortuary and na on top di section 24 of di birth death and burial law reversal law of di enugu state 2004 na im dem go use take put am. di lagos state goment don come tok say dem don dey demolish dis building wey dem remove di roof of di building come add anoda two story building for on top oh, and di building dey for ashagbon street for isale eko inside lagos island.

say me road safety dem dey carry gun o as im come dey talk say developed countries dem say na technology na im dem dey use say no be gun na im dem dey use say because nigerians dem don tire for nigeria call back police wey dey mistakenly dey use gun dey shoot dey kpai the citizens of nigeria say now dem wan still come make road safety dem make dem dey carry gun up and down. Uh, there's a bill that is being passed, and it has passed um, the second reading, and I consider it a very dangerous bill.

Every developed country, they are managing the road and every safety guideline with technology, not with guns. Kasala don come burst for inside Agane body for inside Edo State as some youth dem come provoke come vex go burn down police station and the cars wey dey for inside there as dem come talk o say those Ikoloba police officers dem dey protect criminals dem wey dey kpai people dem also dey kidnap people dem and also dey comot the human being part wey oyibo dey call organ harvesters dem. for inside edo state di ogbonge nigerian musician wey be bankole wellington aka banky w with im wife wey be ogbonge actress wey be adesuwa etomi wellington don come share dis picture as dem come dey expect anoda baby di lagos state goment e don come react to dis video of dis building wey fall collapse as dem come dey tok say dis building wey dey for number twenty amusa street bale orile iganmu say dem don mark di building already say dem go demolish am and nobody kpai for inside di building say because lagos state goment don pursue everybody comot for inside di building some weeks before di building come fall collapse. di chairman of di presidential fiscal policy and tax reform committee wey be taiwo oyedele don come tok o say any nigerian wey dey earn hundred million and above every month go pay twenty-five percent of personal income tax rate if national assembly take pass di new tax bill. di minister of women affairs obuju kennedy ohenenye don come beat her hand for chest come tok say she go deal with di man wey for snap kpekus of dis eight years old girl and three years old girl wey be im sister and na di daughter of dia neighbour na im di man go for snap kpekusu as she come out come yarn dis tok o come also come dey thank nigerians dem di way be say dem dey try dey support wetin she dey do.

One JSS3 student of St. Louis Girls Grammar School, Akure, Ondo State, wey her name be Boluwatife Oladipo, 12 years old, don come fall collapse as she come poof kpai during wey be say she dey play with her classmates dem for inside school and she come out come dey tell her classmates dem say she dey feel like say she wan poof kpai and e no too tey na she come fall come collapse come poof kpai for inside school. di tunisian pilot wey be say carry super eagles team take go libya don come out to come yarn o say na libya authority na dem instruct am to divert di plane go different place if not say dem suppose take land for inside benghazi say but wen di libya authority come order am say make im divert di flight na im make am come divert di flight come go anoda place go land. The Libyan Civil Aviation uh, Authority that we are approved to land in Benghazi, but unfortunately when we start descent, they asked us to divert to uh, Labrek after wey di student of mapoli for inside abeokuta come out to come dey complain e say get some thieves dem wey dey always dey break enter inside their hostel come thiefalize their phone and laptop o oh. and the thief dem go come write note to come give dem their telegram handle oh. say make dem chat dem if dem wan collect back those things dem wey be say dem titalize and when the student dem go chat the thief dem the thief dem go come tell dem say dem go pay hundred dollar and above according to the cost or the market value of wetin wey be say those students dem wan collect back from dem wey be say dem titalize but as dem come dey happy say dem don catch one of dem o wey make that one na come dey bring out the things dem wey be say titalize come dey give back to the student dem after dem don catch am red handed.